mivhigo ya mafhungo a khothe na felicia mudau a tshi kha ḓivha madekwana vhuḓi kha belran news vhatevheli ri vha ri tshi khou ḓisela mafhungo oṱhe o toṱhodza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha vhembe ri vha ri tshi khou lavhelesa musina makhado Collins Sitshavhane khathihi na Thulamela. Ri khou thoma ngo lavhelesa khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Thohoyandou yo pfukisela phanḓa mulandu wa muhumbulelwa ane a khou ṱumanyiwa na bulayo ḽa mutshudini wa Yunivesithi ya Venḓa Sifundo Masindi wa miṅwaha ya fumbili u ḓo dovha hafhu a ḓivhonadza khothe nga ḽa fumbili sumbe lambamai gidimbili fumbili rathi muhumbulelwa a bvaho kha ḽa miliwane u khou baḓekanywa na bulayo ḽa vhulanduni vhukalanga wa miṅwaha ya fumbili mufa vhofha ḽa tshitomboni ri tshi lavhelesa mufu o vhulawa lwa tshiṱuhu nga u tou ṱhavhekanyiwa a yunivesithi nga ḽavhuṱanu ḽa fumbili ṱahe ṱhangule gidimbili fumbili ṱhanu tshifhingani tsho fhelaho khothe yo hanedzana na khumbelo ya beli ya muhumbulelwa zwa zwino muhumbulelwa u kha ḓivha thumbuni ya likhoye nahone hu dovha hafhu ha vha na mavharivhari a uri muhumbulelwa u khou ḓo dovha hafhu a ita mafhungo a humbela khumbelo ya beli zwinzhi kha ri musi vha eff youth commander thulamela regin mulalo netonoda a tshi bvisela khagala zwi tevhelaho Eh, ri khou livhuwa nga maanḓa muhatsho na vhathetshelesi a no khou amba hafha ndi netono nda blessing convener wa youth command thulamela subregion eh, mulandu ononi wa vhulondo muhashi na vhathetshelesi ro ḓa fha khothe eh, na vhurangaphanḓa branch ya eff youth command univene branch hune mulandu wo pfukisiwa u iswa kha 27 dza May muhumbulelwa a tshi kha ḓivha nga ngomu muhashi. Hezwi zwi tovha tsumbo yo zwa uri mulayo a u sheliwi muya nga muthu ende mulayo u shuma nga nḓila yawo ende mulayo wa ngalala nga maanḓa muhashi so ri khou pfha tshi nga mbilu dzashu dzi khwine nyana arali muhumbulelwa a tshi kha ḓivha nga ngomu ri tshi khou ri ṱhaṅwe ri tshi vhuya nga 27 dza May vho madzhisiṱiraṱa vha ḓo kona u vha vha khou ri fha go ahead uri beiḽi vha ya mufha naa kana vha i hana so ri tshi kone u ṱuṱuwedza vhathu vha nnḓa hafha uri kha ri ṱangane nga twenty seven dza April dza May ri ṱangane hanefha Thohoyandou Magistrate Court ri tshi khou sapota vha muṱa wa Vho Lwendo uri muhumbulelwa o ṱuwisaho khaladzi ashu shangoni a songo dovha hafhu a vhonala nnḓa sa izwi a si muthu ane a sumbedza uri a nga kona u tshila na vhathu nnḓa. eh, ri khou ri a ri ṱangane nga 27 hanefha dza may thondo magistrate court ri tshi khou ri fhasi na gbv fhasi ndaa ri bvela phanḓa ngo lavhelesa mulandu wa muhumbulelwa livhone maḓadzhe na vhaṅwe vhahumbulelwa vhavhili ngayo wo fukiselwa phanḓa u ya kha ḽa ina fulwi gidimbili fumbili rathi ri tshi lavhelesa mulandu une a khou ṱumanywa naho kana wo swa wone ndi u ḽa mulandu wo baḓekanywa na u tswa ha dzigoloi dza khamphani ya Avis une zwa zwino u ḓo dovha hafhu a vhuyela khothe fhedziha u ḓo vha tshi khou dzhena kana u sengulwa khothe ya Tomboni Sibasa. Zwi tshi kha ḓi vha zwo ralo, Livhuwani Maḓadzhe u ḓo dovha hafhu a ḓivhonadza phanḓa ha Khothe Khulwane ya Ṱhohoyanḓou ine ya khou dzula fhaḽa vhuponi ha Waterval ndi musumbe wonoyu wa matshelo malugana na mulandu wa fraud Zwinzhi malugana na mulandu uyo ri ḓo pfa matshelo ndi hone u guma News Weekly Court Reports kha ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhingani tshi ḓaho wa tshi ri a ah! Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe, dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa kho endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni, nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanywa mikano ya mashango a tsini na Afrika